יעדער מענטש איז ערווארטעט אז ער זאל ווערן א מלך אויף זיינע ד' אמות אין זיין הויז, דארף ניט רעכענען דארף ניט נספּאָל ווערן פון די שטערונגען און מאכן אז די הויז זאל זיין א משכן להתברך ושכנתי בשיחם בשיח כל אחד ואחד.

און אט אט דא קומט די הויפט שוועריקייט, בשעת א מענטש שבתחילתו איז ער דאך א מלך מער ניט ווי אויף זיך אליין און זיינע ד' אמות, קיינער ווערט ניט געבארן גלייך א נשיא א מלך א מנהיג, דאס ווערט ער בשעת ער וואקסט אויס, אט דאס איז אבער גלייך ווי ער ווערט בר מצוה

דערנאך אז מען מאכט אים פאר א מלך אויף זיין גאנצע משפחה, פאר א נשיא אויף זיין משפחה, איז אטא דא קומט די שוועריקייט, ער זאל זיך צוגעוואינען אויף ניט מלחמה האבן פאר די תועלת פון זיין גוף אפילו ווען דאס שעדיגט דער משפחה. ווארום ער איז געווען געווארן זיין א מלך על גופו, נאר ער דארף איסתר וויסן אז ער האט א שליחות וואס זי איז מער חשובע, אדער כרבים, וואס דאס איז די משפחה קומט פאר דעם יחיד, יחיד ורבים הלכה כרבים, במילא בשעת ס'איז דא א סתירה דארף ער אויפגעבן דעם ענין פון דעם יחיד. צוליב דעם תהלות הרבים, ובפרט נאך ווי תרע י דערנאך מסביר איז סעיף כל סעיף ווערט עס היכת הטבע פאר דעם יחיד אלס יחיד. על דרך זה היכת ה דערנאך אז ער ווערט א משפיע און א מנהיג אין א גרעסערן קרייז, ער איז זיך געווען געווארן פארדעם אנפיר מיט א לענגערע קבוצה,

מען גיט אים אבער כוחות אויף איבערקומען דעם נסיון, אויף ניט מלחמה האבן פאר דער קבוצה אנטקעגן דער תועלת הרבים פון אלע קבוצות, נאר אדרבה מסביר זיין זיך און ארום זיך אז יחיד ורבים איז הלכה כרבים. ועל דרך זה דרגא על גבא דרגא, ביז וואנעט מען קומט צו דעם נשיא ומלך שאין עליו אלא הווי אלוקו ווי די גמרא זאגט אין עדיות, וואס אט אט דעמאלט איז ביי אים דארף זיך זיין דער עיקר איש אשר יצא לפניהם ואשר יביא לפניהם,

און וויבאלד אפילו ריש גר גסא מישמעיה קא ממענה ליה, אז מען קלייבט אים אויס מלמעלה, איז אטא דעמאלט איז דאך א זיכערע זאך אז מען גיט אים כוחות ער זאל אנפירן מיט אט דער שליחות כי דבעי. וואס דאס האט נעכעט געזען אין בעל ההילולא, אז אף על פי וואס איידער ער איז געווארן דער מנהיג חבד בפעיה, איז אָט אָ דעמאָלט איז דאָך געווען עיקר ריסקי וואָס ער האָט זיך פאַרנומען מיט אַן ענגערן קרייז. דערנאָך בשעת ער איז געוואָרן נשיא חבד בפעל איז אויך אָט אָ דעמאָלט האָט ער זיך פאַרנומען בעיקר מיט דאָס וואָס איז נוגע לכל עניני חבד אף על פי וואָס צוליב דערויף האָט ער געדאַרפט אָפּגעבן פון זיין צייט לשלימות היחיד ולתועלת היחיד און דערנאך בשעת איז געקומען א נס צרה הי ל יעקב און ער איז געווארן דורך השגחה העליונה דער מנהיג ונשיא של כל ישראל, האט ער זיך פארנומען נעכעט מיט זען אז מען זאל מאכן זאל זיין געדרוקט אלף בעת'ן און מען זאל מאכן חדרים.

און ווי געזאגט פריער אז ס'דארף זיין זרע בחיים אז יעדער האט זיך אט די שליחות אז ער זאל זיין א מלך ונשיא אויף זיך אליין ניט רעכענענדיך זיך מיטן קהל זרע שבקרבך מיטן מלך זקן וכסיל. ער דארף זיין נאר בשעת ער האט חתונה א מלך ונשיא בביתו, אז די הויז זאל ווערן ווי שכנתי בשיחום יעדער אידישע הויז א בית מקדש לע יתברך, און אט אט די וואס השגחה העליונה האט זיי געגעבן א נשיאות און א מינוי. אויף כמה הייזער, אויף כמה קבוצות, אויף כמה שכונות, אויף כמה שטעט, דארפן זיי אויכעט וויסן דער עיקר תפקידם, זוכן די טובת הכלל, און דעמאלט וועט זיכער סוף כל סוף אויך אין דערויף זיין דער טובת היחיד.